Gece. Qaranlıq. Ocaq söndü. Ayşe ocaq başında içki teresi üstünde kedi kibi toplanıp yata, başı anasınıñ tizlerinde, söngen ocaqqa baqa, ocaqtaki qorlardan urğan sıcaqlıq yanaqlarındaki közyaşlarını quruta. Közleri açıq, beyni qapalı, iç bir şey körmey, tüşünmey. İçi, qalbi ocaq kibi yanğan, söngen, kül olğan. Esma da közyaşlarını qurutqan, geceniñ ve bu qaranlıqnıñ dersiñ soñu yoq, sabanı bekley edi. Bekir sofa basamaqlarında otura, biri-biri artından tutun içe, bir şey beklegen kibi ep kestirme sırıqlarına baqa. Künniñ nasıl keçkenini keregi kibi hatırlap olamay, közleriniñ ögünde bazan Georgiy kele, çobannıñ elinde çapalanğan yılannı köre, dere-töpelerge tırmaşa. Bazarda tayançı olmağan nesne kibi bir boşluqqa yuvarlana birden Abdıray. Sağ-selemet olğanına emin olmaq ister kibi sofanıñ tahtalarını tutıp baqa, dua oquy. Birazdan soñ bir daa közlerini qapata, Georgiyni köz ögüne ketire. Georgiy bir eli kibrit kibi ince mıyıqlarında, o bir eli ayaqları astındaki maçıknıñ kemiklerinde, sarıt çürük tişlerinen külümsirep maçıknıñ kemiklerini, terisini numayış ete. Bekir buña inanmay. Qalpağınıñ astında saçları sılana, bunıñ bir tüş olğanına, maçıknıñ ahırda bulunğanına emin olmaq ihtiyacınen yerinden turıp ahırğa kirmek istey, yerinden turıp ketip olamay. Qaranlıqta ahırda bağlı avtobannıñ ufaq bir areketi keçken künni Georgiyni unuttıra. Çilingirnen Enver daa demin azbardan çıqıp kettiler belli, Çilingirniñ avtobanğa istegen parasına şaşa. Lâkin yerinden turıp ahırğa kirmek istegeninen, bir daa közleri ögüne çobannıñ yılanı, Georgiy, yuqusırağan toq köpekler kele. Yüregi sıqıla, şu an yardımğa yetişkenday Leve kelip çıqa, zavallı ve acınıqlı alı olğan Leve Bekirniñ yaralı yüregini bir tatlı nefes kibi sara. Levi bayağı acınğan soñ közlerini qapata. Dünyanıñ tar qapısında şişman kevdesinen turğan Levini köre, içinden, Ya ilâhiy! Levi de ketti işte. Arabam olğan olsa, zavallını Aqmescitke alıp keter edim. Bekir o gece evine ne vaqıt ve nasıl kelip kirgenini, qayda yatqanını, nasıl yuqlağanını hatırlap olamay edi. Sabaleyin közlerini açqan vaqıtta kendisini ayağında çarıqlar, üstünde bıcağı, başı Esmannıñ tizlerinde, ocaq başında eçki terisi üstünde olğanını añladı. Küneş ayuvdağnıñ üstünde hayli köterilgen olmalı edi ki, rafta baqırsaanlardan altın parıltılar divarda asuvlı işlemeli qavlilerge, töşek-yorğan obasına tüşe ediler. Ayşe tizleri üstünde nağışı, pencere yanında skemlede oturıp, indemeyip deñizge baqa. Esma hocası yuqudan turğance kenar odağa çekildi. Bekir Ayşeniñ közlerine körünmemek içün onıñ sükütini bozmağa istemeyip, ayaq uclarında yürip, sofağa çıqtı. Kenar odanıñ qapı aralığında Esmanıñ qamburca arqasını körgeninen, bir şeyden qorqqan, saqlanmağa yer qıdırğan adam kibi, sofa basamaqlarından endi, ahırğa taraf adımladı. Amma ahırğa yetmezden ayaqları tutulıp qalğan adam kibi tars toqtadı. Yüregi, ayaqları ahırğa kirmek istemey ediler. Bekir artına qaytacaqta, Çilengirniñ aqşamdan berli ahırğa bağlı turğan ahtabanı başını köterdi, Bekirniñ oña baqmağanına, soz qatmağanına incinir kibi, mazun nazarlarını Bekirge tikti. Bekir atnıñ baqışları altında dün aqşam şossege yan-yanaşa adımlağan, bağır-çağır etip bir şeyler aytqan, ağlağan Selimni hatırladı. Amma bu alda çoq turmadı, kestirme sırıqlarını keçip, şossege endi, şosse çetinden adımlap dos-doğru tarlasına ketti. Köktemiz ve mas-mavı. Küneş Ayudağnı epey artta qaldırğan Ceneviz qalesine yaqınlaşa, nurları Gurzuf yalılarına uzana edi. Yaylânen Ayudağ arasındaki keçitten esken hafif yel, aşağıda tarlada boy atqan, balta sapı qadar uzanğan tütünlerni sallay, tütünler Bekirni tarlağa çağırır kibi, Bekirge derdini unutturmaq ister kibi hafif-hafif sallana ediler. Yuqarıda dağlarnıñ qurşun uçurımları küneşte qızınalar, Kelinqaya er vaqıttaki kibi küskün, Qızıltaşqa baqa, Topqayanı biyaz bir bulut quşaqlay edi. Bekir ep kete. Beti ne sert, ne yımşaq. Evini çoq vaqıtqa terk etkenini, Amma evinden uzaqlaşıp tarlasına yaqınlanğan sayın cılı tena bir yerge keteyatqanını duyıp başladı. Ve işte tarla. Tarladan kelgen cılı muabbet, tınçlıq, raatlıq yavaş-yavaş Bekirniñ içine soqulıp, tünevinden berli sımsıq qapalı ruhunı sökeler, parçalaylar, yüregini ve betini yımşatalar. Tarla. Babasınıñ, dedesiniñ toprağı. Bekirniñ tarlası. Ekide bir yanından avtomobil keçip kete. Quşqayanıñ o bir tarafında asfalt eritken ocaqlar ceennem ocaqları kibi tüteler. Quşqayanıñ astında bir talay adam, qara qarğalar kibi qara bıcaqlı, qara şapkeli adamlar. Demir ğıcırdıları, sesler, küfürler. Lâkin ne avtomobil homurtıları, ne Rusnıñ asfalt ocaqları, ne de sesler Bekirniñ ruhunı, Bekirniñ ata toprağı içün qalbinde beslegen sevgisini aps etip ollamay ediler. Tarla o yerde edi. Babasınıñ tarlası, dedesiniñ tarlası, Bekirniñ toprağı. Nice-nice saltanatlar, nice-nice ükümdarlar kelip keçken. Zulum-zulmet tolu nice yıllar bu yurtnıñ, bu topraqnıñ ensesini kemirgenler. Lâkin tarla kene aynı şu yerde Bekirniñ tarlası olıp qalğan edi. Tarlağa yaqınlaşqan sayın Bekirniñ tünevinden berli yorğun ve mahküm yüregi de küneşte yuunğan tarlası kibi qızmağa başladı. Bekir birazdan soñ şossede tarlasınıñ üstünde toqtadı. Qarşıda, Quşqayanıñ yanında dört-beş dane rus baş-başqa berip bir şeyler aqqında laf ete. Homurdanaraq daa bir yük maşnası keçti. Quşqaya yanında toqtadı. Ruslar maşinanı sarıp aldılar, bir qaç adam omuzlarında ağır yükler Quşqayağa tırmaştılar. Aşağıdakiler dağılmağa başladılar. Soñra maşina bu yerni terk etti. Adamlarnıñ ekseriyeti Degirmenköy tarafqa kettiler. Bazıları dağlarğa taraf ketti ve bayırlar artında közden ğayıp oldılar. Şossede kimse qalmadı. Qarşıdan ses-soluq çıqmay. Bekir tarlasına keçmek isterken, quş qaya artından birisi çapıp şossege endi, ellerini başı üstünde sallayaraq Bekirge bağırdı, Keri qayt! Keri qayt! Yaqınlaşma! Keri qayt! Bekir añlamadı. Qıçırğan adamğa taraf biraz daa adımladı, soñra añladı. Quşqaya yanındaki adam Bekirni asfalt töşelgen yoldan quva edi. Bekir yüreginde bir yanıq is etti. Bekir nice yıllar bu yolda yürgen, seneler senesi quşqayanıñ astından keçken, qayanıñ yeşil eteklerinde oturğan, maçekni otlatqan, atta bu yerde bazıda yuqlap da qalğandır. Qaya astında saatlernen oturıp, tarlasına, armut tereklerine, ayudağğa, deñizge baqqan, çalalarnı tutqan, üstüne çıqqan, ayvanlarına ot orğan edi. Quşqaya Bekirniñ degil, ebet, ne Bekirniñki, ne de başqa birevniñki, lâkin Bekirni yoldan da, Quşqayadan da kimse quvmağan, Kimse oña Quşqayağa yaqın barma, bu yoldan keçme demegen edi. Amma işte şimdi Bekirni, qızıltaşlı Bekirni Qızıltaş yolundan, Qızıltaşnıñ Quşqayasından quvalar, oña yaqınlaştırmaylar. Lâkin yüregi qırılmadı, başını egdi, ayaqları astında Quşqayağa taraf uzanğan sim-siya asfalt yolnı kördi. Bu artıq Bekirniñ ve qızıltaşlılarnıñ yolu degil edi. Bekir bilgen Allanıñ yoluna da oşamay. Qızıltaş yolu edi, lâkin ruslarnıñ elleri onı deñiştirgen. Öyle ya, yol bizim edi, ruslar keldiler, üstüni qaraladılar, endi meni quvalar. Kim bilsin, belki, aqları bardır, Birevniñ malı, birevniñ emegi üstünde köylü çarıqlarımnen yürip bu yolnı kirletmem. Tarlamnıñ çetinden yürerim. Beş-on yılçıq ömürim daa bar. Torunım ösip büyügence tarlamnıñ çetinde yañı yol açarım. Ayşeniñ oğlu, torunım, men açqan yañı yolda adımlar, dep tüşündi Bekir, tarlasına baqtı, yüregi biraz yımşağan kibi oldı. Bekir şossenniñ çetine çekildi, tarlasına atladı, atlarken, bıcağınıñ cebinde bir şey şıqırdadı. Elini cebine soqtı, beyaz bir mendil. Birden Levini, Leviniñ beş yüz kumuşını hatırladı. Mendilini açqanınen, içinde beş yüz kumuş yerine bir altın bilezlik kördi. Bekir buña şaştı. Bilezlikke baqa, baqqan sayın, çufut Levi Bekirniñ bütün ruhunı özüne çeke, qaltırata, Bekirniñ qalbine soqula, Bekir çufut Leviniñ özünden ayırılmaz bir parça olğanını is ete. Közlerini yumdı, bir an Levini tasavur etti. Dükânı ögünde tura, tombul parmaqlarınen aynı şu mendilni aça, aynı şu bilezligini Bekirniñ betine kötere, ağlamsırap, aenkli bir sesnen şöyle dey, İlâhi, Bekir ağa, parasız-altınsız seniñ Ayşeñni kim alacaq? Al bunı, Bekir ağa! Türkiye altını! Sen almasan, ermeni Kavakânğa satarım, al! Para istemem, kirazlarıñnı ketirgende añlaşırmız. Bekirniñ yüregi sızladı, dudaqlarınıñ ucundan hafif yoqsul bir tebessüm uçtı. Bekir başını köterdi, bir an içinde Ayudağnı, Ramanqoşnı, Yaylânı, Ceneviz qalesini mahzun nazarlarınen qavrap aldı ve içinden, Allahım, men onıñ yüregini qırdım, mena afu et, dedi. Tekrar dağlarğa baqtı, fısıldar kibi, Çufut da olsa, qırımlı, dedi. Alla Taalâ bu dağlarnı bizler içün yarattı. Bu dağlar arasında tatar da yaşar, çufut da, rum da, e, ermeni de yaşar. Amma rus? Amma rus. Elini salladı, başını köterip Qızıltaşnıñ üstüne kelgen küneşke baqtı, mavı kökke baqtı, tekrar elini salladı, sesini köterip, Yaşasa bile bu yurtnıñ güzelligi ruslarnen on para etmez. Vallai, billai, etmez, dedi de, armut tereklerine taraf adımladı. Huşhaya yanındaki adam alâ daa bağır-çağır etip bir şeyler ayta edi, lâkin Bekir tarlasında bulunğanı içün oña baqmay, onı diñlemey. Bekir armut tereklerine yaqınlaşqanda anavı rus tamam tarla üzerinde turaraq bir daa qıçırdı, Sersem tatar, laftan añlamaysıñmı, tarladan çıq, aydı, çabik ol! Bekir toqtadı, tizlerinden yüregine mütheş bir titreme keçti. Qalpağınıñ kenarlarından taşqan saçlarınıñ sılanğanını is ete. Rusqa baqtı, çengeleri, yumruqları sıqıldı. Çeresiz zelzele gecesi yayla üstünde toplanğan bulutlar kibi qarardı, yavuzlaştı. Rusqa baqtı. Kim? Kim? Menmi? O starlamdan çıqacaq menmi? dedi. Yumruqları alâ daa sıqılı alda Quşqayağa taraf adımladı. Rus ellerini sallay-sallay, bağıra-bağıra Quşqayadan uzaqlaşmağa başladı. Bekir Quşqayağa taraf adımlay edi. Közleri qarara Rusnı körmey. Keri qayt, keri qayt degen seslerni eşitmey, Omuzları duadaki kibi igik, başı köksünde, közleri topraqta, bütün ruhu, bütün varlığınen topraqqa aqa, öz ata toprağına siñe, kendinemi, Rusqamı, yoqsa sessiz, tilsiz quşqa yağamı, tarlasınamı, kim bilsin kimge fısıldap öz başına laf etip başladı. Çıqmam bu topraqtan, çıqmam. Bütün rus ordusı kelse, üstümden keçse, kemiklerimni qırsa, etimni, beyinimni parça-kesek etse bile bu topraqtan çıqmam. Çıqmam. Rus közden büs-bütünley ğayıp olmazdan evel Bekirge bir daa qıçırdı. Soñ tindi, uzaqta, yol üstündeki bayırnıñ artında közden silindi. Bekir eşitmedi. Eşitse de, rusqa baqmadı. Quşqayağa yetmeden, birden yeşil tütünlerniñ arasına tiz çökti. Yanaqlarından saqalına közyaşları tığıra, er kelimesini yorğun, qırıq yüreginden qoparıp-qoparıp topraqqa qoyar kibi, Niçün çıqayım? Niçün çıqayım? dey edi. Ayt maña, toprağım, ne içün seni bıraqmaq kerek ekenim? Sen menim toprağım degilsiñmi? Menim atalarım bu yerde doğdı, bu yerde östü, bu yerde yaşadı, bu yerde öldi, toprağım. Sen qır kibi açtıñ, toprağım. Seni menim atalarım temizlediler, men temizledim. Ellerime baq, quru, çatlaq ellerime. Men seniñ taşıñnı, çalı-çırpıñnı temizledim, seni cennet kibi güzel yaptım. Şikâyet etmedim. Şikâyetmi? Seni temizlegenimde ne qadar yorulğan olsam, şu qadar da sevindim, toprağım. Yüzüm kütükleriñni, tütünleriñni öz ellerimnen oturttım. Çoq kereler Tañrıma suv dep dua ettim, seni közyaşlarımnen suvardım, toprağım. Seniñ yüzümleriñ menim içün cennet incileridir, tütünleriñ altın parçalarıdır. Men bu dünyada başqa iç bir şey istemeyim, yalnız seni, seni, toprağım. Yüzlernen yıl devamında atalarım seniñnen menim tilimde laf ettiler. Sen menim tilimni diñlediñ. Saña yıllar boyu derdimni töktim. Men soñumnı bu yerde beklecem. Dar dünyada yekâne muradım seniñnen yaşamaq, Seniñnen ağlamaq, seniñnen külmektir. Bıraqma meni, toprağım. Bil ki, bu yürek sensiz iç bir şey degil, boştır, qaranlıqtır. Men seninim, meni qabul et. Meni al ve kim kelse kelsin, üstünde kim yürse yürsin, sen olarğa, Men Bekirniñ toprağım. Başqa kimseniñ degilim. Yalnız Bekirniñ toprağım. Çünki Bekir yüregini, ruhunı, etini, kemiklerini, bütün varlığını maña berdi. Maña kömdi. Maña dep ayt. Bekir sözüni bitiralmadı. Quş-qaya birden güdürdedi, yeşil bağrından qara dumanlar, taş-topraqlar fışqırdı. Quş-qaya qoptı, arqası, yanları, töpesi parça-kesek oldı, kökke savruldı, müthiş bir güdürdi ile Qızıltaşnı, Roman qoşnı, Ayudağnı, Kelinqayanı, Topqayanı yuqulardan uyantaraq, Bekirniñ derdini, yanığını olarğa bildirir kibi, ayqırdı ve parça-kesek olğan kevdesinen duşmanlardan saqlar kibi Bekirni, Bekirniñ tarlasını örtti. Aqşam oldı. Qaranlıq çökti. Ayudağnıñ artında ay doğdı, isar yanındaki incir tereginiñ yeşil yapraqları astından bostan çetindeki çaqılı yolnı aydınlattı. Ahır boş ve sessiz edi. Ayşenen Esma sofada Bekirni bekleyler. Bekir ise alâ daa kelmey. Yarı gece maalinde qızıltaşlılar ellerine fenerlerni alıp, Memişniñ deresinde, soñra tarlanıñ eteklerinde sabağace Bekirni qıdırdılar.